sika pari nhasi ndairohwa mambama ndiri mumba umo ndairohwa ndairohwa kudai so ndaida kuedza kurwisa ndaedza kuda kurwisa asi chandairwisana nacho yanga iri mhepo chaizobuda ichiita kunge nyanga ichida kundijunga kudai yandijunga kudai so ndaibva ndapepuka zvehasha dzese ndatozopedzisira ndarohwa ndiri rudivi rangu randakarohwa iri kana muchiri kuriona iri ndakarohwa riri shamhu iyoyi mangwani makuseni ndikafuma pakaita sei pakabuda kuzimba kudakadii murezimbabwe kusangana kwatiri kuita pano pagips legas patinokuunzirai nyaya dzinoitika munyika yedu yezimbabwe dzakasiyana siyana nyaya yandava ndikakubatirai muzuva ranhasi inyaya iri kuitika paglendale panonzi padziva famu pane mhuri iri kurwa umambama nezvinhu zvaisingaoni pamwe chete nevana kumuka vari panze vana vachinongedzera mumvuri yavanenge vachiona sevabereki vasingakwanisi kuiona mhuri yezimbabwe sarai muchiona nyaya yotaurawo zvaunofunga mucomment section thank you so much kana uri munyowani osubscribe wakomenda nekusheya zvotibatsira kuti tube ngezvipushoaa
nyaya yangu yakamira yakadai mazuva aya ndaenda kubasa ndine vana 5 vari pano papamba one ndiye musikana akashaya zvake asi panguva yandaienda kubasa asati ashaya mwana anomhanya achindimbundira asi fesi yandaiona pamwana yanga iri yambuya vake ndaitotadza kutomumbundira bva ndazoudza baba acho ndikati aa ah, baba ini zvandiri kuona pamwana uyu ndikuona amai venyu vanenge vari pamberi pemwana iye mwana anenge ari mashure vandambobuda vandamboenda kumunamato vandashandirwa vandadzoka hazvina kumbomirira ipapo zvakabva zvaramba zvichicontinua three times kuzosvikawo muna angenge iri nguva yejanuary february mwana uyu haana kumborwara zvekuti arwara mwana akangomuka akangofizuka vandamutarisisa mukanwa make ndichiti pa dzimwe dzenguva inenge iri flu chii chikuitika pamwana apa vandamhanya naye kumunamata vandadzoka usiku mangwanani yacho vandabuda nayo vandaenda nayo chipatara nokuti anga aita tumaovha tushoma shoma twaanga inato turonda tuduku duku vandadzoka ndadzoka kudaro vandamhanya futi kumunamato vandadzoka Waa usiku hwepiri kunze kwaa kunoedza mwana akatanga kugwina agwina kudaro vandabereka mwana wangu kumusana vatabuda mumba vatatega timhanye naye kumunamata mwana kubva shaya ari murodhi afa kudaro ndobva tauya naye pamba panguva yavaiti iko zvozvo takudresa mwana takunomuviga ambuya vake vakatura foshoro yanga vanochereswa musha vakatura dhaga ranga ri pafoshoro vaisa pazambiya vaisa pazambiya kudaro vakapinda naro mumba manga mune mwana akarara chitunha vapinda mumba kudaro akasvika pandiri vakanditi pamusoro ida mbopindurudza mwana aneta kurara ne one side ndikati aho vatangonyarara takadaro bva vaita zvavakaita nemunhu wangainayo vari vaviri neshamwari yavo vabva tabva kunoviga mwana pane tumpimo tunopimisiwa kumakuva tuya tumiti tunoyereswa box vakatura kashamu ikaka karowa mumwe mwana nako kashamu ikako varowa nako kamwana shamu iyoyo ndobva ndaudza zvikanzi a ah, mai two ndo zvaitika apa hamuna kumbozviona ndisisi vangu vakatondiudza hamuna mbozviona ndikati awobva ndanyarara iwo nomakusiyana patikabva noona musha vakabva vabuda ndokuenda vaenda kudara wa usiku ndine vana vangu matwins mumwe chakabva changa buda mututu vandabuda naye vandamhanya naye kwandakaenda naye kumunamato vandadzoka vashandira mwana nida chikoro kuti akatombogara nguva yakareba asingaende chikoro mumwe wake ndiye aienda aita maone ndofona achaita kuchinjana dzimwe dzenguva aitobatiwa ruoko nomwe wacho achiti mama umwe wangu auya rodhi yese achirara zvekutoti paanobuda kuma 12 kunokumba akasvika kuma 2 dzemasikati vachibva chikoro vachiti mama mwana uyu umwe wangu uyu ndozvaari kuita bva ndabuda naye bva kushandirwa saka pati kubuda chinoshandirwa munamata yatiri kushandisa iri kushandawo zve2 days zuva rechi3 dzimwe dzenguva ndinoti ndiri mumba wamudakagara unoona chimiro chaamwene vangu zvekumapast 6 zuva rakunovira vachipinda mumba pamwe pacho unotowanzwa vachitaura kuti hamusati mati muchanditsvaga muchandiwana ndobva ndazviudza batiri kuti a ah, ndozvandiri kunzwa pane munhu apinda mumba umu ndakagara kudai saka nguva zhinji vanotopinda mumba pamwe pacho vanenge vane shamwari dzavo ndinoda kuti vamwe vanhu vakamira apa pamusuwa mapast six zuva rinovira pamwe pacho unotonzwa mumba muchitaura chimwe chinhu chausingatombonzwisisa kuti chii chiri kuitika tambofamba kumaprofita chiti tibatsireiwo maprofita vari kuti isu kuti kwanise kukubatsirai tisvike mukati memusha wenyu tafamba nzvimbo dzakawanda zvikanzi tiri kutoda mari pamwe pacho tinonzi tengai zvakati zvakati tobvisa zvimwe zvinhu mumba totengesa totenga zvinhu izvozvo zvinhu izvozvo zvinongotibatsira two days woti usiku hwese autirare vana chaiyo tinotokuti utobuda uchinoshanda unototakura vana kuti rege ndibude ndinawo ndinoshanda panosara pachitika futi zvimwe zvoo nguva zhinji vana vanenge vachifizuka kutofizuka chaiko chaiko kutoti zii ndobuda nawo ndomhanya kumunamato ndodzoka munamato unoshanda futi two days saka zvakadaro zvadaro pese apa tichingobuda tichienda kwatinoenda tasvika pakupererwa pakupererwa kwataita hatina kana mari hati kuti tikwanise kuti titore maprofita acho vatibatsirewo mukati menyu musha uno nezvizhinji zvinongoitika mazuva ekutangisisa chaiyo zvisati zvaitika izvi chioneso chatiri kuona ichi paka murume wangu airohwa mambama achiti maitiunini vaitomuka kubva pamubhedha votomira zvikanzi ndikurohwa asi chikundirova handisi kuchiona ndaitomboti pamwe ari kundinyepera kubva tafamba zvikanzi zveshuwa zvinhu izvo zvikuitika asi kwataifamba manyanga asingataure kuti zvikiitwa naningi pamwe pacho natobva tapiwa munamato zvikanzi muvengi wenyu muchaita sei muchamuona ndati orati muvengi wangu wacho ndichamuona ndokuti ndipedzerawo here dambudziko racho ndikuda kuti dambudziko reripere mukati memba nguva zhinji unotonzwa zvinhu zvichitotaura mukati memba asi pamwe pacho hautombonzwa kuti munhu ari kutaura ndiyani tikatombofamba tikati pamwe isusu ndisu tine dambudziko rokuti zvinhu izvi zvikanzi aiwa ivawa mbuya muri kuona vakamira pamberi vemwana ndo vari kuita zvese izvozvo kwese kwatinge tichifamba ndikati ko ndaitambudza kacho rinopera nei zvikanzi vamwe vanoda tipei 150 vamwe tipei 200 apo mari yacho kwati kukwanisa kuiwana hakuna ndosaka ndauya kuvamoto tinotsvagawo zvangu rubatsiro
eh, ndichange ndichichava mubvunzo ndakamirira mhuri yezimbabwe vari kunze uko vari kukona vanokwanisa kunge vachikupaiwa zvakare rubatsiro eh, ndichida kudzoka pakuti pamuri kuti imimi muchibva kubasa mwana uyu anga akura zvakadini uye anga ari munhui eh, pamaiti achikumhanyirai uso ndowaichinja here nechimiro chese ndochaichinja here kunge achizooneka samwene wenyu pandaibva kubasa panondimhanyira kuda uchitonyatsoona kuti mwana ari kufamba ikoyo pamberi pake pane munhu ari kufambawo zvekare akutedza futi step yemwana anenge ari pamberi mwana wangu anenge ari mashure
mwana anga ane makore mangani ekuberekwa uye anga ari munhu uyi anda 5 years mm. anga kutosvitsa 5 years musikana mm.
asi iye aitsanangura here kuti ane zvaaionawo kana kuti zvaiuyawo kwaari kana zvaitaurawo naye nokuti musi warwara siriyasi iwoyo nhandakamira iye akarara pamubhedha angoti mama gogo avo ini ndakavatsvaga ndakavashayiwa ndomusi waarwara serious iwoyo akangoti mama gogo awo ndozvaakakwanisa kutaura nini
zvikunzwa nyaya mutaura kuti kuri kuya izwi riri kutaura mumba kuri kuya mm. mumvuri uri kutaura mumvuri unooneka nguva e, yakareba zvakadini uye hurukuro inowanzonge ichitaurwa nemumvuri uyu uri kutaura e, mumba menyu kana uchinge wataura ndezvipi zvamunoita imimi
uchinge wataura mumvuri unotora munamato watinge tinawo tichinzi tinomwaya mukati memba tomwaya zvinomboa zvambotidzikirei ona kunge simba remunamato parinopera ndopazvinozotanga futi aa ah, mangwanani acho munhu anotopinda zvekumapasti six mukati memba anotopinda chitoona kudai dzimwe dzenguva nei ndakagara pamusuwa pachitopinda zvinodza abatu abatu Amai venyu vadarika apa.
So yauri wati muti wati vanouya every day here? Eh vanouya vachitodzokera. Mm. Vachitouya vachidzokera. Munokwanisa kunge muchita hurukuro here muchitaurirana navo e, pavanouya ipapo? Aiwa handitaure navo. Mm. Chandingokwanisa kuita kungotura munamato ndomwayo. Ivo vanenge vachiti kudii? Pamwe pacho ndotonzwa mutswinyo uchitongotswinywa mukati memba nokubuda. Amen.
mirai muri kuti mutsinye unongorira mm. mukati memba eh. mumvuri mvuri ndo uri kutotaura uchiburitsa izwi sekuburitsa kwandiri kuita izwi here eh. inini eh. unongoitaura kuti kudii mumvuri uyu anenge achitotaura kutoti hamusati mati muchanditsvaga muchandiwana
zvinhu izvi zvapedzisira kuitika rini nanhasi uno zvichiri kungoitika zuva ramungarangarire kuti nezuro marimwe zuro kana kuti vhiki yapfuura zvakapedzisa kunge zvichiitika rini zvinhu izvi apa so pane two days dzatangoti garei idzi nemunamato watanga tichishandisa apa sati chandatindaona vanoti panoshandisa munamato vanopiwa munamato ndishandise zvetwo days zuva rechithree pamwe munamato unenge wadzikira simba here ndopa zvinobva zvatanga pamwe pachona vana unotonzwa mwana achichema kuhope wakasvika ikoko mwana anenge angori mbuu maziso akatofizuka ndotora munamato ndomuiza ndotora mafuta ehwai ndomuzora ozoita mwana chaiva kusendomukira kumunamato zvekare asi imi mise mhuri e, tichizama kunge tichisa amwene venyu kure hamuna here zvamakambobatawo kana kuti hamuna kumboita here ushereketwa muupenyu hwenyu aa ah, inini zvangu hapana chandakaita hmm. hapana mm. kana chandakatombobata
tingati zvinhu zvaane nguva yakareba zvakadini e, zvichiitika kubva january
kusvika pari zvino eh. ko pakatorwa dhaka tinoziva kuti tiri kumakuva chivanhu chedu chikaranga chedu hachitendere kuti ivhu e, rapinda mumusha kana kuti zvatemwa zvimwe zvapinda mumusha hatifanira kunge zvichitorwa e, mune danho here kana mune matanho api amakanga muchikwanisa kuzonge muchitorawo mm, ipapo hapana matanho andakakwanisa kutora ndaingoenda kumunamato ndichingopiwa munamato ndichiwatsanangurira kuti kumba kwangu kukamira so so so so ndozvakaitika kwese kwandiri kuenda vanongondipa munamato vachiti muwengi wenyu muchamuona muchazoona zvakadai zvakawanda zvinongotaura kumunamato ikoko asi ndinge chichibuda chacho hapana makazama here kugona kuzobvunzawo amwene ko chii chaitika kuti munge mitora ivhu tinoziva kuti panovigwa vanhu varadzikwa munhu eti eh, anonzi madzisawira
nokuti amwene wangu inini musi waakabuda mangwanani yacho paakanotasa musha nokubva watobuda ndokubva watoenda kumba kwavo handina kukwanisa hangu kutaura nawo asi mimi makagara pasi ere semhuri nababa muchionesana kuti ahonaka ah, ndozvaitika e, eh, toita sei
nababa takangoti ngatifambei pamwe dambudziko rinoita sei rinopera kana chikamu ichocho zvaanenge akazviitira ndovari kuziva zvinopera asi kupera kwazvena handisi kumbozviona
Touya panyaya yemambama iyi. Eh, zvii zvainyatsoitika uye zvakapera here zvekuti baba vairwa mambama ende vairohwa kwenguva yakareba zvakadini
zveshuwadi mambama aya vairohwa vaitosimuka kubva pamubhedha vachitobata matama yavo vairohwa matama mm. ndichitoti ko chii chiri kuitika zvikanzi amai tu ndikurohwa vakatombotsanangurira munhu waakatsanangurira kuti ndozvikuitika zveshuwadi vaita sei vaitorohwa havana here munhu wavaiona
mm, hapana mm, munhu waakambondiudza kuti sofa pane munhu wandiri kuona vaingorohwa pasina chaari kuona kuti chii chikuvarova vachingonzwa mampa machingorohwa timhanye paguhu ratanzwa tinge tichifonerwawo tiridzirwa nhare eh, kuti a ah, vakaperekedzwa nenyuchi kubva kuhuni zvakafamba sei zvazviwadi iwo ndovanga vari kuhuni ini andiri kuno kukumba musi woyo nandisipo zvangu pano papamba ndakatomboti bude masikati obva ndazodzoka zvachoti nyuchi ndakazoona dzakaungana pahwindo mumba iwo pawakasvika kubva wanditsanangurira zvikanzi nanga ndiri kuhuni uko ndichitema huni ndapanguva dzandaitema huni nyuchi dzakasimuka zvokuti ndatobuda pahuni ipapo ndichiita kukambaira bva watosvika kuno kumba ndikati wautsanangurira ndikati anyuchi ah, dzodzo dziri mupi dzanga dzirimo mukati memba asi dzazobuda dzichienda tingati kuoni kwavanga vari kune chinhambwe chakareba zvakadini kusvika pano pamusha wenyu mm.
ah, mufambo udiki diki mm. hapasi parefu stereki pagomo ratinoona riri apa
tingati nyuchi ndedzamwari here kana kuti zvikaranga futi sezvazvingoitika zva makafunga kuti chii mm, nezvinhu zvaike zvikuitika tichanzwisisa kuti chii chikudamboedza kuitika
saka pamaminimini tati maminimini mangani ari kuitika ndezvipi zviri kuitika chii nechii nechii nechii
ambuya vemwana mm. ndo watiri kuona mukati memba nemazuva ekutangisisa mwana sanga asati ashaya ndichibva kubasa ndichiona mwana iyeyo nokurohwa mambama ikoko mm. nokunzwa mamwe mazwi anenge achitaura mukati memba dzimwe dzenguva unotoona dzimwe dzenguva handione kuti chii chikutaura
pamunoona munoona chii chinenge chitaura ndinotoona vari ivo vakatomira mukati memba ndinotozocheuka kuda iso ndinongotarisa chinhu chii chinobva chadisapia kupeya ukama pane vamakambokurukura navo here muchivaudzawo kana kuvazivisa nyaya iyi kupeya ukama ee ndakatongoudza sisi wangu vari padhuze hmm. vamwe wese takatongovaudza kuti ndiri panguva yekufamba ndikufambira vanhu yechi yekumba kwangu kuno asi sisi wangu ari padhuze ndowandikakwanisa kuudza unotiwo dzimwe hama dziri kure ko hama dzemurume hama dzemurume dzachona dzese dziri kure hadzisi padhuze e, asi dambudziko iri harisi kuitikawo here zvekare kudzimba dzavo vari kure kwakadini awa ah, machato ari kumarondera chaikwa mwari kumvuri asati ndambotaura nawo kubva mwana aradzikwa mungati imi mamwene venyu vakazombouyawo here physically kana zvekuti vadzoka kuti vange vachizoshanya kana kuti vachikushanyirai havana ah, bvira mbotsika futi panopa pamba munomboita hurukuro here panhare mbozha kana kuti haa ah, ndisati ndambotaura nawo hmm. ndakabva ndatongonyarara kuti ndiite peni kutaura nawo ka ndopanozotaura mamwe mashoko asiriyo ndokubva ndangoti aiwa zvefoni kudaira kutaura nawo pafoni aiwa rege ndimbomira ndakadaro ndiri padziva famu ndoitwa moyendishe chigarauro kana kuti chitanda ndinogara padziva famu dambudziko randiri kusangana naro ndekuti ndakashaikirwa nemwana wangu ainzi tilda anga ne four years ashaika kudaro takamuviga tamuviga kudaro hapanoita mazuva one week guva rake rakabva radhirika pasi rakabva radzikira pasi zvadaro nemudzimai vangu kuti hatatanga kufamba takatanga kufamba zeshuwa takafamba pane kwasina kuenda taenda kudaro takasvika zeshuwa zvataiudziwa tikapiwa munamato zvikanzi vavengi venyu muchaita sei muchivaona vachabuda pachena Yeshua vavengi vakabuda pachena zvamatongonzwawo zvanga zvizingotaurwawo ndizvo zvazichiitika zvaitika kudaro paikaita mazuva tichiti tichibuda panapa tichienda kunoshandirwa tisati tabuda tasimuka waitongonzwa izwi richitaura chimvuri mvuri chaigona kufamba kungoti vhee tiri mumba uchataura kuti makuda kutiuraya twatanyarara tichisvika kwamadzimai zveshuwa tikasvika zvikanzi pamakagara apa chii chamboitika zveshuwa zvakaitika ndezvekuti vandoti muchembera amai nyakundibereka vakasvika vakataura kuti chiri chimvuri zvikanzi kusvika pamasvika panapa moda kuti uraya moda kufamba moda kuti uraya tatazvisiya tichifamba tichifamba kusvika pari nhasi ndairohwa mambama ndiri mumbomo ndairohwa ndairohwa kudai so ndaida kuedza kurwisa ndaedza kuda kurwisa asi chandairwisana nacho yanga iri mhepo chaizobuda ichiita kunge nyanga ichiita kundijunga kudai yandijunga kudai so ndaibva pepu zvehasha dzese ndatozopedzisira ndarohwa ndirudivi rangu randakarohwa iri kana muchiri kuriona iri mm. ndakarohwa riri shamu iyoyi mangwani makuseni ndikafuma pakaita sei pakabuda kuzimba kuda ese pati kufamba chimwe chete imi mairohwa neshamu makarara here kana kuti makatosvinura
ndikasvinura ndiri mumba kudai so mm. nguva diki diki chaingouya chimvuri mvuri ndonzi mbama mm. ndaruwa kudai so ndonzi futi imwe mbama handiti mm. saka ipapo ndo pandaimuudza madzimai kuti ambuya zvikuitika mukuzviziva here obva wataura kuti a hapana chandingidase chandikuziziva ndobva ndataura kuti ndozvikuitika ndofunga kubva pafa mwana kusvika nhasi ndopepuka na two o'clock mm. svika izvozvo hapana zorora ndikuti hanzi ndikuzooda kuita sei muchingorohwa mamba maya ndichirohwa mm.
eh, dzimwe nguva ndomuka panze ndotanga sei kuita munamato ndaita munamato kudai so ndosangana neziminani yakawanda ndogona kusangana neshiri ndogona mm. kuuya pamberi pangu chida kuita sei yondirova ndiri mumba chaiyo last time yakapfuura iri shiri avo vakatotaura kuti ah zvamuri kutaura izvi ndazviona ndikati shiri kubva yandi yapfuura kudai so nanhasi musoro wangu uchiitira sei asi chokwadi tikufamba tafamba kudai so maprofita akutaura kuti hamuna kusimba kusimba kwamunako tikuda chi tikuda mari saka nawiri apa ini handina chandinacho gwari mwana ipo rakadhirika kufamba kwatiri kuita zvikunzi muguva hamusina chi mwana e, zvikuitika izvi zvinogona kupfuura masikati machena ukatoya masikati machena ukaudza mudzimai vangu rakauya riri izvi rikataura kuti mune shungu nemwana wenyu mukumuda mugeze sei ah, ukanditaura rinzi muno mumamuna mbuya vakutaura zvakare zvakare mumba masikati machena masikati machena ndakauya apa rakacheka nyika rakacheka nyika ndakacha ndikaudza madzimai angu ndikati imi zvamutaura ichokwadi here ende zvishuwa tikaenda kumunamato zvikanzi e vakauya unzi mune shungu nemwana wenyu imimi nyaya dzezwi moita dzekuudzwa nemadzimai wenyu here kana mutomborinzwainototonzwa zvese mm. takagara mumba zvinotanga zvasvikira kuna ava zvosvika kwatiri handiti ndabuda pana apa mire ndikubate mbicha ima mumwe doro here zvekuti pamwe maybe zvichida dzimwe nguva mune makadhakwa
zvinhu zvikuitika zvikuitika masikati machena muchibva pana apa zvinogona kusada zvichiita sei mm. handisi kunwa zvekuti hanzi ndonwa kuti hanzi kunwa hwahwa zvini kubva mwana wangu ashaya handina hwahwa ndikubata ndichiita sei ndichinwa ava kutotaura kuti baba two musano hwahwa siyai zvakadaro and zvinhu zvikutoitika panapa padziro ende zvataurwa ndozvizvikuitika mukatanga kurwa mambama kunzi matanga kurwa mambama imimi zvinotora nguva yakadeba zvakadini uye anenge inini ndikapedzisira ndapepuka na 11 mm. handirari muchirwa mambama chete kunosvika kuseni ndikapepuka na 2 handirari so far ndine 2 days nezuro na mari mwezuro na nezuro hapana kurara kwandikuita muchingorwa mambama chete chirowa asi imimi hamuna here zvamakambobatawo zvinganzi magwenzi kana kuti vanotaura zvakasiyana siyana muzvidawo pamwe makamboifambawo kana makamborombera eh, hamuna here zvamakambobatawo aiwa hapana chandikabata hmm. asi kwatiri kufamba kwese kubva pana apa nhamo yemwana yaitika eh, pakataurwa nhau yemagetsi yakataurwa nambo yako achiti kumusha kwedu tida kuisa chi yakuisa magetsi tafamba kudai so 2 3 4 days ende zvoshuwa zvemagetsi zvakabatika kupi zvakabatika kumweya kwese kwati kufamba kuti munhu akadai akadai akadai akadai akadai akuda kuisa magetsi akuda kuisa nei zvese zvakabuda pachena magetsi aida kuiswa nei kumusha akuda kudhonzewa ndioka tingati ndemwana kakazoita toda kudhonzisa magezi mm. andi tichisvika tichipfugama zvakabuda zvemagezi andi mm. tichishanda kwataishanda ndofuka pamba pari padhuze panapa neapa pane vanhu apa pakapfuriwa but hapana munhu watakaona vaona pakaitwa sei vakapfuura eh. vachiuya kunoku mm. pavakapfuura kunoku panga pari panhu pachena pese panaa pakatochena pana but hapana takaona tikazoona wadzoko ati tikubva kupi tikubva kupurazi wabva kupurazi kunoku ndo pawakasvikawo kwanga kusina munhu wangu nevana vangu vamatwinza vasvika kunoku vabva waitawo zvawakaitawo vabva vaita sei vakudzokera vakudzokera vakatobvunzwa nemadzimai sikanzi mafura nei kubizana tafura nei papazanpatara tiri panapa ndipo pakaitwa zvese vachidzokera vadzokera zvasara kuno pese patiri kufamba pangotaurwa munhu wani neshamwari eh, shamwari dziripo munhu wani ndiyakutaura munhu wani ndiyakutaura munhu wani ndiyakutaura tichibuda panapa tichienda kumunamato tichidzoka tichisvika ikoko tichidzoka kunoku togona kuti muroad chaimo kugona kunzwa izwi tichitaura kunzi madzoka hmm. mauya ndozamafunga kuda kuti ati vatiuraya manje kana muchida kuti uraya imi muchafava saka kutiona tauyawo kwamuri ndoona hwiripo kuti patiri kufamba
tingati daka kana kuti honzeri chasakisa kuti zvezvinge izvi zvichiitika izvi chii
chasakisa kuti zvimwe zvichiita munhuwo munhu kana ane chaakaita ngaadzosere kwakaita sei kwakatora because kufamba kwati kuita zvinhu zvikunzi zvakasanduka zviripo but zvaguba iyoyi nyanga iyoyi kunzi nyanga iyoyi famba kwati kuda kunzi itori fanaro zvese zvati kutaura izvozvi yatodipo ikuzvinzwa izvozvi zvati kutaura ende inofamba nepapi nepasi three four days ah, vakatomuka uh, madzimai vachiti endai monoona vana vana vangu matwins every day ndikumuka usiku wega wega ndichipepuka ndikunoona zvinhu kuzati vapenyeri vapenyeri vapenyeri ikufamba nepasi zvese zvinorongwa nezvinhu hazvisi kutaura kana izvozvi kutaura kwati kuita izvozvi ine zvikutoita sei kutoringo zvikutonzvika mm. eh, namato taiedza taiedza taiedza kunoisa kwataiita kuti tizozvibudisa zvaitoenda ichitorewa patainzi ndai nemunamato munoisa panzvimbo ine mwana yaienda ichiita sei ichitora ko baba venyu nyakutumbura varipi baba nyakutumbura vakafa mm. fa 2005 asi baba varipo matambudziko aya anombobvira awanika here kune vamwe kaundi dzimwe mhuri kaundi vamakaberekwa navo kaundi vekuzvarwa navo matambudziko aya kwandiri yava second asi ndemunin'ina wangu akasangana nayo asangana nayo akazosvika pamusha akati ase akabata demo anotode mm. mwana akastroka akangotonhora kuti zii pasina kutonhora kwaakaita munin'ina wangu anga atobata dema aita kuti panapa ndikuita sei inini futi ndakasangana nedambudziko ndiri panapa futi ndakaita chipo che zve six months six eight makumbo yangu aina achirara panza mm. ah, pandairara ipapo pamuri kuona makumbo yangu ari mvura ndabva panapa ndaenda kumusha ndaenda kumusha ndikatanga kufamba ndofunga ndakaita zvinzi one week zvinhu zvako zvichaita zvakanaka handiti hapana chikaita zvakanaka ndikatozopopota ndikatoda kubata demo ndikuda kutema moyo ndofunga zvinhu zvangu zvakatanga kuita sei zvakatanga kufamba kubva ipapo ndofunga ndakabva kumusha makumbo yangu aita sei zvakatangira pamakumbo kusvika pakuzivo wacho handei timhanye paguhu riri kufamba kana kuti riri kutaurika renyuchi chii chakaitika ndakabuda panapa kuseni ndakabuda kuseni ava ambuya vangu vanzi tikuda mari kwatiri kuenda kunoshandira uko tikuda mari yejira ndanotenga jira tikuda ten dollars ndandabuda kuseni ndofunga munhu wandaida unoshanda naye ndaida kuenda pamugodhi andasvika pamugodhi ipapo ndandatora bhara rangu ndire bhara randoshandisa nedemo ndandapinda pagomo ndiri gomo riri apa pano tongoti hapana zikiromita kubva apo kusvika panapa ndapinda mugomo mwemwe ndikatema huni ndatema huni ndikatanga misai ndatema huni ndakatanga kutamirwa nenyuchi mm. yaiuya mm. wani nyuchi yaiti ikafamba pandiri so yaita mhepo mhepo yakasimba ye mhepo yakasimba pamberi pangu dzaida kuedza kundiruma ndofunga pandaipinda panga pari pane lantana yakadai dzakatanga kuuya ipapo pandimubabhunu eh, mubabhunu hawo kakanga kangoda isu ndaipinda ndichikamba ndofunga kubva ipapo pane apa ipakagara vana ndaita kumhanya nei ndakabata huni dzangu matanda ndichita kumhanya ndichita sei ndichizosvika kunoku uko kadzinobvira dzandiruma dzakamboda kuedza one nyuchi mm. dzaita kunge dzanzi ri seven kana fifteen but ndichisvika kunoku ndichisvika kunoku zanzi kumba kune kune nyuchi ndikati aiwa nyuchi idzo dzadzinotangira pamba dzatangira kugomo kwanandiri gomo ndofunga paa kureva kuti imimi pamakazosvika kuno makatosvika nyuchi dzatosvika kugara kunosvika kuno kudzanza ah, dzanza tova zvekuma 30 minutes 30 mm. kana kuti one hour because ndakabva kugomo ndakabva kugomo ndikaenda kutengesa huni dzangu ndoita zvekutengesa huni ndatengesa huni dzangu kukombora ndikasvikawo ndikatandarawo navanhu vanotandarawo ndisvika kuno kwa wakabva wasvika kwana ndizi hanzi kumba kwatachi kwata nyuchi dzanza kazara papa nemukati uku but nyuchi dzo dzakabva dzaita sendikaudza ndopa ndikazondikanoona ndikanotaurira ndikati ndo madhiri yaitika pamba mimba makasvika makasvika nyuchi makatozodziona dzaipo eh, ndakatodziona dzanga dzaita sei dzadzakawanda dza a ah, nyuchi dzanga dziripo mm. eh, but simba dzanga dzisina nyuchi dzanga dziripo tinoziva kuti nyuchi padzinofamba dzinofamba dzinoona kuita kana chibhora chakati kurei eh, so padzakasvika kunongo dzadzakaita sei uwandu dzanga dzakaita dzanga dzakaita kunge dhishi ramuri kuona mm. kuwandu hwacheni takamira kudai so yangaita kunge dhishi iro 5 liter yenyuchi
tanga tika dambudziko mukati memusha maviga mwana amai makazombotaura navo here handataura navo kana veukama makambobatana navo kana kuvazivisa kuti ndo zvaitika pari zvinhu izvi handauta handakubvira ndataura navo bhozi vamwe vacho veukama vacho kubva kune vandoti sisi patiri kufamba apa zvikungooneka kuti vari kuwo pachi ndo vatiroti ndiwo vari padhuze vanobvira ndataura na
okay sesolution mamunombofamba vari kuti mungabatsirike sei kubatsirika vazhinji vari kufamba kutaura kuti kuti tibatsi tiuye pamusha penyu togona kuya toita zvatinoita but amfanire kuuya kungofamba kufamba kwati kuita kunoku tofanira kufambira zviripo varipo vari kubatsira vakutaura zvakutaura but vatakuti kuti tichipedza dambudziko iri sezvo makumomoterwa nezvii hatifambire mahari tinoti tikauya pamusha penyu unofanira kutitsagira mota touya naye unofanira kutsvaga 200 150 toita zvadoda kuita pamba penyu toita se zvenyu izvo hazvaita zvakanaka
okay ndichadzoka kumashure zvimanana uh, eh, panguva yamaiti muningino wenyu akambosangana nedambudziko akambokuzivisai handiti mm. makaita rubatsiro rwipi ndezvipi zvematanho amakatora nemuningina wenyu asangana nedambudziko raakasanganmuningina pakasangana nedambudziko rekustroka kwemwana wake akangoberekwa pakutanga asati asitoka mukadzi aibuda pamuzi takabva tataura kuti muningi pamusha pauri kugara apo zviri nani kuite sei ufambe ufambe kushamwari nekumaprofita akuite sei akubatsira zeshuwa akafamba afamba kudaro akabuda zvakabuda pachena abuda pachena akabva bata dema ndopatikabva tati no ndosiyana nezvauri kuita izvi ingozoti namata uzoti mwari aripo Ndandigona kuita sei kubatsira. Apa munoenda kuchechi? Kuchechi apa so far ndiri kuenda. Ndiri kuenda kuSt Peters. All right.
Mm. Vari kutiwo kudii? Ah.
Sandabvira ndataura zviye zviye kuti zvimwe zvacho vanobatsira munamata but kuti twazoita zvakadzika dzika zvamazuva ano havashoma vakuita izvozvo vari kuzviita but vanenge vachida chi silvandaallright eh, hamunawo here hanzvadzi dzaana amai ana sekuru kana kuti vanhu vavo vechikuru vamunokwanisa kugara navo pasi kana kuti vakuru venzvimbo wamunokwanisa kumbopirawo dambudziko here kuti mune wamukambopirawo dambudziko here here muchivazisa zvikuitika izvi tichirangarira nezveguva zvikuitika izvi pazvinomira zvakanaka togona kupa dambudziko kune umwe munhu but ne ndatokoromoera futi rimwe dambudziko kuti tiite sei zvinhu izvi ka taichingoda kuti zvingopera kawani bhozi ndokona kutaura dambudziko kuti dambudziko rakati ndichaenda apa ndichaudzwa mazano but zano iro randiri kuudzwa harisikwanise kupedza zvinhu zvikuitira dambudziko munhu wese kana kudona kudhirika kuita guva three days hapana munhu asiri kuziva but pane vamwe vanhu vangomukuti mu three days muchibva kunorasa munhu guva harina kutora ana kana one week mm. eh.
rava ratodhirika radhirika but vane chido vaive vachitaura kuti ukumboona ozvikiitika here uko but ndaitaura kuti no tikufamba siye zvakadaro ukumboona ozvikiitika here bcause chiitiko chekuguva munhu wese kana munhu muchakamubata kuti mwana mudiki guva radai patirofamba isusu nenhau yeguva zvitonzi muguva hamuna chinhu zuva ramakaendesa munhu ndo zuva rakabuda munhu pakatorwa ivhu mufoshoro imimi makazvigashira sei uye zvakare hamuna kubvunzirwa matorerei ivhu eh, remuguva pakatorwa ivhu iri ndechekuti ivhu rakatorwa ratorwa kudaro pakaudzwa madzimai kunzi tiri kambopindurudza mwana ivhu rakatorwa rikaiswa mupi muruoko remwana mwana akarasiswa ne one side zvinonzi mwana harare nechi neritivi pa one side pacho ipapa waida kuti atange kudedzana vakasara uroyi hwavo hameno tingati uroyi hwavanoita kuti vakabatira kudai saka mafundisi pakwaya kunoku mwana wangu inini akageseswa ka two pakutanga akageseswa kekutanga kechi two vachida unzi adress aiswe mubox ndopakaonekwa chi zikanzi ko chichi ndofunga pakava nekunyara nyara kwakaitika anga ane ivhu mumuanga ratogadzikwa muchi maoko abva araswa nechi neritivi pasina mufundisi akauya panapa akazoona da akaenda akarara ne one side akadai ndozokazonzi ko chii kwechi ndo chii ichi zvikanzi hatidi unhuhwo panapa vakwa rabviswa ivhu rere mwana abva agesiswa futi abva aita se abva adresiwa pasombori makatorawo matanho api zvaitika sokudaro matana ndakatora inini kana ndisiri kunyepa ndakangotaura kuti zvenyu zvamaida kuita zvanga zvakuita ndofunga kuseni kwacho ndakamuka panapa ndikaenda nogeza pakabisiwa hembe dzemwana hembe dzemwana dzaida kuisiwa murima dzekutsika tsika dzee dzikasikwa pasi dzasikwa pasi ndikabvunzwa ndakangonzi mashoko zvamukataura nezvino mukuzviziva here that hapana chandi kuita sei but zvandaitaura zvandikataura ndaita sei that hapana chandi kuziva ndofunga hapana kutombogarwa kana zvituwa wani vanhu vakabva vaoneka munhu anotaura zvakanaka kana munhu anotaura zvakaipa anosiya ataura kukusimbisai kuti takuenda sarai muchiita sei imbozvifambirai tagara kudai so pakabuda mashoko ekunzi tine munhu wedu anogona kuita se anogona kukubatsira ndofunga panoita two weeks foni yakabva yasvika kani tine munhu tikati aya koko hatikwanisi kuita se kuuya bhozi kuno kuti andichifamba chikwadi taita se taichiziva kana kusowa kuti hallo kunoku zvakadai so chokwadi kuzoti munhu everyday kunoku anenge ari papi panzvimbo izvo tingati amai vari kupi vamuri kuti zvoni pamuganyana kwamusana kwamaganyani mm. kwamasembura mm. samuti vati vanotofamba kubva kwamaganyani kuuya kuno kuzomboti vheni panapa vanhu vanopfuma manera hmm? ndati vanhu vanopfuma manera hmm. unogona kungotenga ndege musiku kusvika panapa everyday vanhu vanopfuma manheru hmm.
ndege unogona kungoitenga ndege dziripo dziri muchadeka asi pavanouya munombozama here kuda kuita kuti ahuri kuronawo mubvabvunza kuti ko chii chandakatadza kana kuti nguva yacho iyoyo munenge pane kugeda geda kwemene zvinhu zvinotyisa Mm. zvatikuona isusu zviri kutyisa Mm. zvinotyisa zvamava kutaurirwa zvikuitika nekunzwa kwatiri kuita ndozvikuitika zvinotyisa kuti unatse kunzi mwana chaiye chaiye uyu kuti ndiende mumba umu usiku achitaura kuchema chema ndototya kutombobuda panze mumba kuti ndiende unovaona uyu zvinotyisa zvinhu okay ko pavana vamuinawo so vane zvavari kumboona here kana zvavari kusanganzana nazvo zvavari kumbokuudzai matwins yangu ani ivava vakomana vamuri kuona tiwa mari mweziro chaiyo chaiyo vatotanga kutochema vachema kudai so vakarara varara kudai so takazongoona vapanze pana tikavadzosera tikadzosera mumba kaita kuti dzokerai usiku hwekuma muri kuti dho rakavharwa here kana kuti dho rakavhurika vakabuda nepadho chii chakaiti wakangoika nawo panze dho rakavharwa mm. muri kuti tinoziva kuti kune chihure kuchishona chedu mm. rakatolokwa dho kuvhara pane cheni papai mm. but paukachema ndichipinda umboo ndakaona musina vanhu ndakaona vanhu ari papi ari panapa panze but dho ranga rakaita sei zvakavharwa vanochema nekuvhurumutsa kutanga kungodedzera iva vakomana muzongoona vapanze vapanze
vari kuti vane zvavanenge vachiona here kana kuti zvii zvavanombosanganidzana nazvo semwana mudiki anenge achingotaura kuti honai honai but chanenge chiona hapana achiti honai izvo honai izvo honai izvo
Wariti baba eh, nyaya yenyu tainzwa nyaya inorwadza nyaya inosiisa mhuri yezimbabwe kana kune vabatsiri vanokwanisa kunge vachibatsira eh, ndofunga tada kuti tinge tiita hurukuro nababa kuti tinge tichipiwawo nhamba dzembozha nhare dzamukwanisa kunge muchivabata eh, avanoda kunge vachivabatsira pachena tanzwa kuti vafamba eh, kwakasiyana siyana zvinhu hazvisiri kufamba eh, sekuti kwati kuita pari zvino zvinhu manyama amire eh, nerongo eh, hanzi mbudzi kuzarira pavanhu hunzi nditandirwe imbwa eh, baba mungatikohere nhamba dzenyu dzenhare kuti vari kunzi vakwanisa kunge vachiita hurukuro nemi
mungadzokorowe zvekare kuzvidawo kune vamwe vanenge vapotsa 0779833608 ndinogara padziva famu ndopatogara saka nyaya yese ichiitika yemunin'ina wangu ndinoiziva tinofamba zvedu zvese mumasango imomo tichienda tichibata zvese zvine zvichiitika saka nyaya inoitika ndeyekuti pazvinhu zvaanenge achiita anenge achindiudza mazuva ose kuti ndo zvaiitika sisi kupi kumbo kundiudza kwaanondiita ndobva ta hande tifambe tofamba tikafamba kudaro tichiti hande tigadzirise chii nyaya iyi saka manje ii zvinhu zvacho zvinhu zvakatooma pokuti tifambe pacho vanhu chakuda mari mupi mumaprofita macho saka panenge achida mari apa zvinonetsa manje iwe mari acho inongosina yekuti tiwane kubatsirikana saka ndonhau yaikuita sei ikutidetsa kuti tiwane kubatsirikana saka maona kuti atasei tashedza vakuru vakuru kuti vatitesei vatibatsirei hapana hangu zvizhinji zvatinga vanotaura matambudziko muchiudzwa imimi zvii zviri kuitika zvinokadza kaundi yanga ati dzudzo kune vamwe vanotaura zvii zviri kunyatsoitika muchitsanangurirwa zvikuitika ndizvozvo zveshuwa zvavataura hmm. vanenge vachindiudza Zvese zvekurumwa nenyuchi vatanga vachindiudza kumba. Mm. Zvese zvekuvhurwa kwevana zvimvuri mvuri. Ana achindiudza musina akatondiudza chitoti kwai zvimvuri mvuri true. Mumba munorara vana hanzi ndikatonzi muka namenina. Enda toona vana mupi mavari bvaenda bvaendera kuma 25 kwatochena. Bvaenda bvatora vana vachidza asisi nhasi hana kurara. Kwaita sei kwaita zvimvurumvuri two asi ndamutsiva kunzi enda kune vana vana vari kupi ndopabva apinda mumba munorava vana abva watora bva aenda namumba mavo abva anamatira namatira bva apiwa munamatira abva vashandisa vashandisa kudaro zvimvurumvuri chebva chango chakadikawo hachina zooneka futi samazuva ose mhuri yezimbabwe hurukuro yatanga tiita nababa naamai tichinzwa kuti ko chii chiri kuenda nechimwe ndigonzo ndiye akaenda nechin'ai here kanoti chin'ai eh, ndiye akaenda eh, negonzo eh, mhuri yezimbabwe zvinonzi chemai nevanochema farai nevanofara neshoko ramwari zviri kuitika kunoku manyama amere nerongo nyaya inorwadza uye zvakare inosvimisa misodzi mumba hamusi kurarika baba vachirohwa mambama zvatanzwa vanga vachisa hurukuro uye vachitaura vakateerwa nenyuchi kwavainge vari asi nyuchi dzakazouya e, vakadziona dzapamba ivo vasati vasvika vana vari kumuka vari panze madhoo akavharwa uye akakiwa mhuri yezimbabwe tinoziva kune vabatsiri vari kunze unokwanisa kunge vachibatsira mhuri iyi makasununga zvekare unge muchiridza nare namba dzenare idzo dziri kubuda paskrini mhuri yezimbabwe vange vachibatsirikawo vanotaura vechirudzi kakuti vakatikomberedza vati chawana mudzako chapita mawa chiri kwaiwe ndini wenyu clayton okwa chirongoro ingasanga nemuchikamu chinotera samazuva ese